Helo a chroeso i fideo fydd yn help i chi i greu amserlen adolygu defnyddiol. Yn ôl pob sôn, creu amserlen a chynllunio yw un o'r pethau pwysicaf o ran llwyddo yn eich arholiadau er mwyn cyd-bwyso eich adolygu o un pwnc i'r llall. Felly My Study Plan yw'r ap dw i'n ei ddangos i chi, mae e ar gael ar Android ac IOS yn rhad ac am ddim. Peth gyntaf welwch chi yw'r dudalen 'ma. Cliciwch ar Subjects a yn y man hwn chi'n rhoi mewn eich pynciau chi sydd ag arholiadau iddyn nhw. Dwi 'di rhoi adgref mewn yn barod a diwrnod yr holiad. Wna i hefyd wedyn roi mewn, wna i roi mewn Sbaeneg am y tro. Mae esgus fy mod i'n astudio Sbeineg, a wedyn mae rhaid i'r study period yna yn, wel, sawl awr fedrwch chi adolygu heb um, gorfod stopio neu heb uh, am, am faint mor hir chi'n gallu adolygu a chanolbwyntio. Felly, na i adael e am awr am y tro, chi'n gallu newid e. Dwi wedyn yn mynd i clicio fan hyn i roi dyddiad yr arholiad mewn. Dwi'n gwybod bod un arholiad Sbeineg ar y pymthegfed o fai, felly dwi'n mynd i newid hwnna a clicio dyn. Os oes na ail arholiad, gallwch chi roi e ar y gweilod fan hyn. ond dwi'n iasgus daw un sydd. Felly dyn fyna am Sbeineg, a ewn ni yn ôl, dwi'n ei ychwanegu pwnc arall a na'i roi mewn fan hyn, Saesneg llên. So na'i glicio ar y top, Saesneg llên i mewn yn weddol slic. A ni'n mynd i ddweud taw eto, dwi'n hapus i adolygu am awr felly, Neu gallech chi ychwanegu fwy o amser os ych chi'n dymuno, a dyddiad yr arholiad yw'r deunawfed o Fai. Cliciau ar Done eto, dyna fe, na i esgus daw un arholiad sydd. Done fan'na, mynd nôl â fi i'r pynciau, byddech chi'n gallu rhoi mwy i mewn wrth gwrs. Dwi wedyn yn clicio ar y saeth ar y top ar y dde fan hyn i fynd ymlaen i flaenoriaethau. Dyma ble chi'n penderfynu, wel, ble mae mlaenoriaethau mwyaf i ar hyn o bryd ac i ba ganran. Mae'r ganllaw Add Grefs i gyntaf, Dwi'n mynd i roi hwnna yn 43 y cant. Sbaeneg sydd wedyn, a lle na roi Saesneg lawr fan hyn, ond mae yna fwy o waith felly i adolygu i Saesneg. So wrth bod chi'n newid e, mae'n newid popeth arall i chi, a mae lan i chi i newid hwnna yn ôl eich galw. Dwi wedyn yn mynd i symud ymlaen fan hyn. Beth sydd eisiau chi'n gwneud nawr i roi mewn blociau o adolygu. Felly dechreuau gyda, um, na i'r diwrnod fori, y seithfed o fai, a wedyn wna i orffen wythnos yn hwyrach, sef, maen nhw heb gyfrestru, seithfed o Fai fan'na, dyn, a wna i orffen ar y pedwerydd ar ddeg o Fai, sef yr wythnos ar ôl, ie, dyn. Wedyn, maen nhw eisiau fi roi mewn reit ôl i bob diwrnod yn yr wythnos hon, yy, sawl awr o adolygu i allai wneud, felly mae'n ddydd Iau yfory, fan hyn, dyn ni'n weud fory, yy, rhwng ysgol a chlybiau a popeth arall, Dwi'n credu allai adolygu pedair awr. Dydd Gwener, dwi'n meddwl allai adolygu pedair arall. Dydd Sadwrn, dwi'n credu allen ni adolygu mwy. Dw'n i roi naw mewn, dwi'm yn siŵr pam mor realistig yw'r ffigyrau yma gyda llaw. A wedyn, dw'n ni fynd i ddydd Sul, ac yn rhan, llai fynd trwyddo nhw iawn, fel ydw i'n dymuno. Mae'n rhaid chi feddwl beth arall pa uh, bethau chi'n ymroi o ran clybiau uh, eich... Mae rhaid gorffwys wrth gwrs o phopeth arall. a mae yna arleuadau dych chi hefyd yn tarfu ar rhein, felly nwidiwch nhw yn ôl beth sy'n gweithio i chi. Ond dwi'n jyst mynd i roi e mewn fel am y tro. Unwaith dwi'n hapus, dwi'n clicio ar done. A beth dwi'n gallu gwneud wedyn yw ychwanegu, wel allai ychwanegu yr wythnos ar ôl ni wedyn, o'r pymthegfed ymlaen. So allai wneud e'r pymthegfed o fai i'r wythnos ar ôl ni. Lle hwnna fy nôl i'r pymthegfed ymddeiriadau. Done ar y top a wedyn dwi'n mynd i'r ail ar hugen dwi'n credu. Done fyna. O, oh, dwi'n siŵr pam dwi'n mynd hoffi. O, oh, felly bod e ddim, felly bod e ddim yn gadael fi achos bod yr arholiad ola ar hyn o bryd ar y deunawfed. Felly dwi'n mynd i goffa gadael e fyna. Newn ni esgus rhywbeth mynd fan hyn am y tro. A ar y gweilod. Felly chi'n gallu gweld yn syth bod y, y rhaglen ei hunan yn eitha clyfar. Iawn, a nhw byddwch popeth dwi'n rhoi mewn, jyst wir yn clicio ar unrhyw beth am y tro, iawn? Done fyna. Dwi'n mynd i creu dau flogyn i chi, bydd yr y holl wythnosau, felly wythnos un, wythnos dau, o adolygu sydd â chi. Wedyn dwi'n clicio ar y saith ar y top i fyny ymlaen, a wedyn mae e'n creu amserlen adolygu ar fy nghyfer, iawn? Felly mae'n dweud wrtho i, reit, fori, fydde'n syniad da i ti adolygu tua un awr o Sbeineg a tua tair awr o addgref, achos dyna yy be nes i o ran rhoi yym canran mewn. Wedi chi'n neud e, chi'n clicio ar Done, iawn, a ma' fe'n diflannu. A dyna fe, iawn, dyna rhywbeth sy'n creu amserlen i chi yn slic, heb fws, yym a mae ma' medru gadael chi hefyd i i weld gwahanol bethe fan hyn ar hyd y ffordd a newid y blaenoriaethe a phopeth. Felly gobeithio bydd hwnna o ddefnydd i chi. Pob lwc!